Narak u noħlom bik, widnek il-baħar, imperċa f'tarf l-irdum, tisma' l-mewġ jirrakkuntalek stejjer qodma li donnhom qatt ma ġraw u għadhom jiġru. Tissielet kontra r-riħ fid-dawl għammiex tal-jum u l-arja kaħlanija ta' flaxija, soda daqs il-blat li toħroġ minnu, Tisfida s-snin u ma tibżax mill-mewt. Ma tinbidilx maż-żmien li jgħaddi fuqek. Tematikament hemm rabta bejn din il-ġabra, Sekwenzi, kollezzjoni ta' poeżija li għadha kemm ħarġet issa, u ż-żewġ ġabriet li dehru qabilha, jiġifieri Intervalli u kadenzi.
Il-poeta Joe Friggieri nieda ġabra ġdida ta' poeżiji b'kitbiet mill-aħħar ħames snin, b'kontinwità tematika u stilistika mal-ħarġiet l-oħra, jiġifieri intervalli u kadenzi.
L-ismijiet, it-titoli ta' dawn it-tliet ġabriet huma kollha titoli jew ismijiet meħudin mill-mużika. U hemm rabta tematika bejniethom f'das-sens, illi s-suġġetti li nittratta huma, biex insemmi l-iktar prominenti, l-imħabba, l-esperjenza, iż-żmien, il-mogħdija taż-żmien, il-memorja, u l-poeżija nfisha. Jiġifieri dawk it-temi jibqgħu rikorrenti. Hemm ukoll in-natura, l-ambjent bħala tema rikorrenti. Waħda mit-temi ewlenin tal-poeżija tiegħi hija l-memorja. Għaliex fil-memorja inti għandek dak li ġarrabt li qisek qed terġa' tgħixu llum fil-preżent. U għandek ukoll fil-poeżija tiegħi l-antiċipazzjoni ta' dak li jista' jiġri fil-futur. L-antiċipazzjoni tiġi mix-xewqa normalment minn kif tixtieq li jiġru l-affarijiet jew minn kif tittama li jiġru l-affarijiet. Issa minn barra iż-żmien li huwa importanti għal kulħadd u jgħaddi minn fuq kulħadd, jiena nittratta wkoll in-natura. Difatti hemm min iddeskrivini bħala poeta ekoloġiku. Jiena minn natura nieħu l-metafori l-kbar, nitkellem dwar iż-żerniq u l-għabex, il-baħar, iċ-ċagħaq, il-blat, ir-riħ, is-siġar u l-pjanti, id-dawl u d-dlam, u nitkellem fuqhom mhux biss biex niddeskrivihom fihom infushom, dik nagħmilha wkoll, imma n-natura nużaha wkoll Għax norbotha direttament mal-esperjenza umana. Jien għalija l-poeżija tiftaħlek orizzonti ġodda tal-esperjenza. Jiġifieri affarijiet li tkun rajthom, għaddejt minnhom, ġarrabthom kważi kuljum, ma tkunx tajt kashom. U l-poeżija, għall-inqas il-poeżija tiegħi, għall-inqas nixtieq li dak li jkun jieqaf u jaħseb u jirrifletti fuq dak li ra min jaf kemm-il darba, kemm-il darba qabel. Għalkemm il-poeżiji tiegħi huma fil-parti l-kbira tagħhom poeżiji qosra, però jiena nemmen li l-poeżija hija bħalma inti meta inti titfa' ġebla, jew ċagħqa fadira u tagħmel dawk iċ-ċrieki konċentriċi li ma tafx fejn se jispiċċaw, ma tafx fejn se jieqfu. U jiena hekk nittama li tkun il-poeżija tiegħi li inti taqra darba, mbagħad meta terġa' taqra, issib tifsirijiet ġodda fiha. Għaliex il-poeżija hekk Il-poeżija qatt ma se tagħtik messaġġ b'mod dirett, inti trid tagħmel esperjenza tagħha inti. Jiġifieri, il-poeta juża l-immaġinazzjoni biex joħloq il-poeżija u l-qarrej juża l-immaġinazzjoni biex jipprova jifhimha mingħajr qatt ma jista' jgħid li fehemha kompletament. Kif tinżel madwarna il-ħemda tal-lejl, nisimaw f'widnejna il-baħar għaddej fil-bronja li tfakkar l-istejjer ta' dari Bħar-riħ illi jonfoħ bla heda fix-xagħri.